Amosou jo Kristo duto ni Yesu paki kendo ni misawa uru. Agombo mondo watudre kendo bang' ndalo malach ka ok wasetudore e yamo to mano ok ber ahinya nikech gik momiyo kaka dhano kale matek wasekale mang'eny to odiechieng' ma kawuono ni Nyasaye omiya thuolo mondo wachak watudre kendo wapimie wechene moko. Wach ma Nyasaye oketo e chunya odiechieng' ma kawuono wayudo e kitabu mar Jo-Korintho mar ariyo kare madongo ang'wen wachako kare apar kod auchiel mawacho niya, Emomiyo chunywa ok nyosre Kata obedo ni ringrewa ma oko rumo kamano, to chunywa iloko manyien odiechieng' kodiechieng' nikech chandruok mwayudo matindo kendo makadho piyo biro kelonwa duong' mosiko kendo moloyo chandruogego duto. Omiyo, Ok wanachom wengewa kuom gik mineno, to kuom gigo ma ok ne, nikech gik mineno gi wang' rumo, to gik ma ok ne siko nyaka chieng'. En adiera chutho ni wan dhano seche mwakalo e chandruok, obed tuo, obed midhiero manadi, obed tho, obed chando pesa, obed eh, f- chandruok manitie e dak. To waneno ka gima magi chandruoge malit ahinya. To jaduong' Paulo ma ja- jaote owuoyo ni jo-Korintho To ndalo mane owuoyo ni jo-Korinthogo ne en gi higni mang'eny. To wan ma koro wasomo kitabu sani, wan ema wechegi owachonwa. Paulo owuoyo kowacho ni gik mwaneno ni wakale matekgi, ni magi gigi tindo. Owacho ni gigi tindo Wane gima Yesu Kristo ma Wuod Nyasaye okale nikech wan. Owarowa gi rembe mana mo'o mochwere msalaba, kogure malit, kochwade malit, koyanye nikech in kod an. Iyudo ka nitie jogo ma kanie chandruok to gikaso kendo gidhil. Onego warang joma kamago ka wang'eyo ni gin ng'ano giri mondo mi wabende wabed modhil. E ndaloni piny otimo koko koni gi koni moloyo e Kenya marwa sani weche richo kendo weche tek. Joma thuondi ema koro loso ema nyalo kwero wach ma ok owinjore nikech giikore ni kata ka en sand giyie mondo sandgi giyie mondo neggi to mana ni mondo giwach gik ma biro konyo dhano kendo gilok gik moko obed kare ni joma ni piny joma nie telo koro kong'eyo ni joma ni piny chandore machalo nade to ji achiel achiel ma nyasaye owuoyo kuomgi wayudo ka gichung' kendo gikwero. Gima lit ni jo-Kristo to koro olal nono nikech oywagi. Oywagi gidonjo e mudho. Gichamo gimudho. Gichamo asoya. Jodong kanise monego ochung' kendo okony piny kakwero piny e gigo mok owinjore koro onge dwol. Nikech ang'o? Gidok ma gipo ka ginindo e e tiend jasigu Satan. Satan omwonyo jokanisa. Waweyo Nyasaye gi wichkuot, waweyo Yesu gi wichkuot, Masiche ma ne Yesu oting'onwa wachayo, pod wachayo achaya. To kata kamano Nyasaye pod ok oweyowa. Paulo owuoyo kuom chandruok, masiche gi thagruok ma dhano kale. To ka nowuoyo ni jo-Korintho, nopimonigi ni gin kaka jolup Yesu Kristo Ne gikwano magi ka nono, ne gikwano magi ka gik matin. Emomiyo Yesu Kristo, gik moko duto mane Paulo o- oyu- mane nigo mabeyo, manomiyo onego owinj maber, noweyo nikech nong'eyo ni mago gin gik ma i- manono, onge kuma biro tere. Samoro waneno ka wan gi mwandu, to waparo ni mago oromo. Waneno ka teko oketi e lwetwa, to waparo ni koro wanyalo. Waneno ka ji tin kuomwa kabisa nikech onge gima ginyalo timowa. To ka wan kuom Nyasaye kendo kwasiko kuom Nyasaye, Nyasaye nigi teko kuomwa kendo en gi teko ma komiyowa to gima loyowa onge. En gi mwandu ma komiyowa to mwandu mag pinyni ok wanyal pimo godo. Emomiyo Yesu, Paulo ka wuoyo to wacho ni gik ma watimo, gik ma wakale, chandruok ma wakale, masiche ma wakale tindo kwapimo gi masira ma Yesu Kristo Wuod Nyasaye nokale. Kwapimo gi ng'wono ma Nyasaye miyowa, ma Nyasaye kalowa godo e gik maricho ma watimo. Wadwa ng'iyo anena chandruoge moko ma Paulo nokale mane oluongo ni tindo nikech ka warangogi to gin gik madongo. We wasom anena uh, Jokorintho mar ariyo kare madongo auchiel wachak ane kare uh, kare ang'wen owacho kama Wan kaka jotich Nyasaye ma nyisore e yore mang'eny kaka dhil maduong', sandruok, chandruok, kod masiche e chwat, e twech, e koko, e tich matek ma ok wanindi gi riyo kech,

Kuom joma odimbore to ikwanowa ka joma keto, ketore. Ni jogo mong'ere to wachal joma ok ong'e, kendo wachalo joma chiegni tho, to pod ineno mana ka wangima angima. Igoyowa to ok negwa, wakuyo to wasiko wamor amora, wadhier to wamiyo ji mathoth bedo jomwandu manenore ka gima waonge gimoro to kare wan ema wan gi gik moko duto. Yaye jo-Korintho, wawuoyonu ka wan kodu thuolo kendo ka chunywa oyaworenwa malach. Wan ok wapandonu herawa, to un ema upandowa. Ka anyalo wuoyonu kaka nyithinda, to awachonu ni un bende yawnauru chunyu malach. Waneno masiche ma Jokristo ne kale, ma Paulo gini ne kale, gikale chwat, gikwale ayany, iketho nyinggi. Wan bende nitie seche miketho nyingwa. Wayotie ketho nying jowetewa. Wayotie chayo jowetewa. Joma pwoyowa pwoyowa mana nikech gima wanyalo miyogi. Iyudo ni ng'ato nyalo pwoyi ahinya ka nindo dhi nindo kech to ikonye ma oyudo chiemo, obiro pwoyi kaka iber. To kiny ka ok inyal miye to ochako oketho nyingi kaka iyi lit, in giri ok ton, to isebedo kikonyo kama inyalo. Omiyo Magi duto jo-Kristo ne kale. To gin ne gikale magi niyanyogi nikech Kristo. Wan kamoro ok yanywa nikech wan jo-Kristo. To adiera ja-Kristo maluwo Yesu Kristo Iyudo ka tich e piny ok yot, to Yesu owacho, Ja- Paulo wacho ni mondo wakaw gigi mayot. Gin gik matindo. Nikech bang' kwasekale gigi, to duong' maler mwabiro yudo ok wanyal pimo gi gik mwakale e sechegi. Kata obed tho, kata obed chandruok mane, kata obed tuo. Adiera ng'ato nyalo tuo ma higa chopo to tuo atuoya higa machielo chopo tuo atuoya ma ng'ato penjre ni to ang'o ma an atimo e piny ka nyasaye ang'o ma ne atimo ang'o momiyo an ema ok anyal bedo gi ngima ang'o momiyo an onge gira moro matimo malosore ang'o momiyo an kata mana nyithinda apuonjo to ok dhi nyime gi skul ang'o momiyo

Gichalo penj. Ichalo ng'ama odhi timo penj ma ka results duogo to iyudo ni penj ni kalo to iyudo reward mari kata ka en tich mane ikalo interview to koro iyudo tich. Wan bende kwakalo penj gi eki mabironwa e yor chandruok gi to bang'e wabiro yudo mich mokannwa e polo malo. Wabiro yudo duong' maler ma Nyasaye biro miyowa kendo biro miyo wabedo gi Nyasaye kwa chiemo kode kwa dak kode nyaka chieng'. Ni to duong' maler ni ober maloyo gik mwanene piny ka sani. Omiyo nyalo bedo ni in achiel kuom joma sani chandore malit, omayi lopi, chandore malit omayi odi manyicha igero omayi sambadi manyicha igeno ni ibiro yude kony iyudo ni in achielni nyathini omayi otwe e jela gibi gimomiyo bende onge in achiel ni oriembi e tich to nyicha pod ok oromo sama onego oriembi e tich in achiel ni onge gimoro amora minyalo timo miyud nodhi kare titimo gigi kare kiluoro Nyasaye. Muma wachonwa ni kik waluor, wabed mana kwageno kuom Ruoth, nikech duong' maber maler mwabiro neno bang' ma ohingo gik makalo sechegi. To kare apar gaboro e Muma ma e Jo-Korintho ariyo madongo ang'wen kare apar gaboro, adwa tieko kawacho niya, Omiyo, ok wachom wengewa kuom gik mineno to kuom gik ma ok ne, nikech gik minenogi inenogi gi wang' girumo, to gik ma ok ne siko nyaka chieng'. Adiera, sama ng'ato mayi giri moro, kata obed puothi, kata obed odi, kata obed dheri, Mae gima ineno kod wang'. To seche mutimo magi, to Nyasaye neno to miyi ng'wono tilamo Nyasachi. Nyasaye okano ni duong' ma ok ne kod wang', duong' maler ma wabro mana neno bang'e. Gin gik ma ok ne kod wang' sani, to e ngima mabiro to wabro neno gi wang' gi wang'. Omiyo Jokristo, atego chunyu. Wanyalo bedo ni wakale matek sani, to wakaw gigi duto ka gik matindo. Wanyalo bedo ni wakale rem, wakaw mano ka gima tin. Kiny wabiro neno ber. Wanyalo kalo e matek makakni ka mach. Nyasaye wacho ni ng'ama ja Kristo nyaka tem. Nyaka wakalie tem. eka wabedo joloch. Nikech Yesu Kristo nokalo e tem, Yesu Kristo oguri e yath, onege, otweye e wi yath, ogure, ichuoye gi tong', ing'ulo kuome olawo, iyanye, inyiere, inyise ni to in mane iwacho ni in wuod Nyasaye, sani koro golri e msalaba piny, ilor iwuog e piny kanyo mondo ibed mangimawa. Iwachone, igone siboi. Ma eri en Yesu Kristo ma wuod Nyasaye. Koro in kod an to wan ang'o ma dang' wabed kod wich kuot maloyo mar Yesu? Yesu ne wamiyo wich kuot maduong'. odhi e msalaba gang'uola ka emomiye otwene e nungone lepe duto ogol omaye oketne skondo mana mar kudho e wiye Mm. magi gin rem magi gin achaye magi gin nyiero magi gin sunga magi gin eh, monruok gima yesu nokethonegi onge obiro mana mondo owar piny gima ne ok ging'eyo ni man jasigu satan ne ok ong'eyo nong'eyo ni nong'eyo nosando wuod nyasaye to gima ne ok opar ni nyalo timore ni wuod nyasaye ni biro chier taye biro loye gi gimoro amora mamaye nyaka kifungu mar kar tho manomiye ni en emokano kar tho omiyo Gima wakale e piny ka gin gik matindo. Akia gima ikale, to adwa ni mondo irang gima ikaleno ka gima tin. Adwa ni mondo irang gima ikaleno ka gima ok gimoro, nikech gima Nyasaye biro miyi en gima duong'. E piny ka inyalo winjo maber, kendo Ber mar gik manie piny moluori nyalo mi ibed gi kwe, to en kwe ma ok bi budho aming'a. To kwe ma Yesu Kristo miyowa en kwe ma kata wakale masiche to wan gi kwe chunywa, wapako mana Yesu. Kata itimonwa marach, wan gi kwe chunywa, wapako mana Ruoth. Kata wawinjo rem e dendwa, wan gi kwe chunywa kendo wan gi mor nikech wang'eyo ni Yesu Kristo Wuod Nyasaye noloyo magi duto kendo nodhi e bao nikech wan. wang'eyo ka ng'wonone maduong' moherowago omiyo okawo ting'wa duto omiyo koro kata kwa kale chandruokgi onego wagone mana erokamano nikech wan ok bidhi gurwa msalaba nikech yesu kristo osegur to en ok otimo richo wan ema watimo richo to richowagi duto nyasaye owacho ni ka wayie kuom wuode to oweyonwa omiyo jakristo wadwa kata ng'at mawinja odiechieng' ma kawuononi Wan kod geno ni Yesu Kristo osekawo richowa kendo osewarowa. Ka wayie kuome, wan gi ngima ma nyaka chieng'. Ago ne Nyasaye erokamano. Ang'eyo ni waduto wawinjo gima Nyasaye wuoyogo kodwa kawuono. Nying Nyasaye omi duong' kendo oting' malo kinde duto nyaka chieng'. E nying Ruoth Yesu Kristo, amina amina.